Zinglei thawngchimnak kan rak thawk lai. Tuzing kan chim dingmi tlangtar cheukhat hna cu i hruainak in Chin Brotherhood nih Matupi khuapi an luhhnawh i palik sakhan le penguk zung an lak khawh. Palawa peng ah chungkhik zawtnak nih a tlunh hna i nunnak liammi tiang an um. Mindat Chotu lampi cu caan rikhiahmi chung lawngah hman dingin an thanh. Waimo peng um ICC sakhan pahnih cu KIA nih an lak chap. Malaysia ah Chin ralzaam fimcawnnak sianginn chekhlatnak an tuah i sayamah panga an tlaihkhih hna timi thawng le thawngpang dang hna an rak si lai. E hruainak in Chin Brotherhood nih Matupi khuapi an luhhnawh i palik sakhan le penguk zung an lak khawh. Chin ramkulh thlanglei Matupi khuapi cu Rakhine ralkap E hruainak in Chin Brotherhood le Yaw Army YA nih an kahdoh i palik sakhan le penguk zung cu an lak khawh cang kong theih a si. Chin Brotherhood zong nih thonghnih kul le li Cun i kua thawk in Chinram Matupi khuapi um ICC ralhrang sakhan pawl kahdohnak cu Chin Brotherhood, Yo Army YA le a dang hriamtlai ṭangṭi phu hna nih kan kalpi i kaphnih kar kahdohnak pehtlai in a faak tiah June ni hleithum ah an thanh. Kahdohnak an kalpi ni thawk in a ninganak June ni hleithum ah Matupi khuapi um palik sakhan le penguk zung cu AA Chin Brotherhood le Your Army YA nih an la kho tiin kan theih. Kahdohnak an kalpi ni thawk in ISIS ralhrang nih vanlawng in bomb a rak thlak lengmang tiah Matupi thawnglaaknak hrampi pakhat nih a chim. Kahdohnak caan chungah Chin Brotherhood chungtel CDF Matupi ralkap pakhat nunnak a liam tiah The Matupi Times nih a langhter ve. Matupi khuapi um tualchungmi hna cu an dihlak nawn in kahdohnak an kalpi hlanah a himnak hmun kawl in ral a ṭhial hna tiah theih a si. Mindat Chotu lampi cu caanri khiahmi chung lawngah hman dingin an thanh. Chin ramkulh Mindat le Magwe ramṭhen, Sopeng, Choṭhu Mindat choṭhu lampi cu thohni kul le li June ni hleili thawk in mizapi nih zing suimilam paruk in dan suimilam pasarih tiang lawng hman khawh a si lai tiah Yangon pengkom number pariat number pakua battalion nih an thanh. Mindat choṭhu saw lampi cu Mizapi nih hman khawh ṭhan a si timi thawng kan thanh hlan chung paoh cu dan suimilam pasarih in zinglei suimilam paruk kar cu nan hmang hrimhrim lai lo. Poipang a um sual i nan hman ding a si zongah Kankaw pengkomh mizapi ralkap number pariat number pakua battalion sinah theihternak na kan tuah hmasa lai. Atu bantukin nawl kan chuahmi a zul lomi cu ṭuanvo kan in la hna lai lo, tiah Gangaw pengkom number pariat number pakua battalion nih thawng an thanhmi ah an langhter. Palawa peng ah chungthlik zawtnak nih a tlunh hna i nunnak liammi tiang an um. Chin ramkulh Palawa peng, Sanṭang khua le a kiangkap khua pali ah Furpi ti thiang lomi ruangah chungtlik zawtnak nih tualchungmi cheukhat a tlunh hna i nunnak liammi zong an um tiah tualchungmi hna sinin theih a si. A luancia thonghni kul le li June ni hra lio zongah Datsi phawrh dingin a kalmi Sanṭang khuami pa pakhat cu Pungchangwa khua a phanh ah a sungni tlik i seh-ai a um lo ruangah a nunnak a liam tiah Tualchungmi pakhat nih a chim. Cu pinah Tanṭang khua le a kiangkap khua hna ah Furpini khua caan dinti thial lo ruang le sii-ai um lo ruangah chungthli zawtnak a karh tiah theih a si. Furpi kan phan cang i ti a thian ti lo ruangah chungthli zawtnak a tam. Tanṭang khua le a kiangkap khua hna cu Rakhain ralkap AA nih sii-ai phur an kham i khualtlawng mi hna le Sulphur motor pawl an check tuk ruangah si-ai a um ti lo, tiah tualchungmi pakhat nih Kimo media ah a chim. Malaysia ah Chin ralzaam fimcawnnak sianginn chekhlatnak an tuah i sayama panga an tlaihkhih hna. Malaysia ram Salam pangkhuapi chung Chin ralzaam sianginn pahnih cu Thonghnih kul le li June ni hleithum ah Malaysia ṭuanvo ngeitu hna nih luhhnawh in chiakhlatnak an tuah i phungninglo lut Myanmar rammi sayama panga an tlaihkhih hna, tiah Malaysia Chin Refugee Support Group chairman Paul Ngon Nu Thang nih a chim. Sianginn pahnih ah sayama paruk le rawlchuangtu pahnih an dihlak fon minung pariat an tlaihkhih hna i midang pathum cu an thlah ṭhan hna, tiah theih a si. Ralzaam hna nih tuahmi Chin sianginn pahnih chekhlatnak an tuah i sianginn pakhat ah sayama pahnih an tlaihkhih hna. Pakhat deuh ah sayama paruk an tlaih ve hna. Chuah rih lomi panga an um tiah an langhter. Cachimtu hna an luat khawhnak ding ah United Nations High Commissioner for Refugee UNHCR nih Malaysia office he zong ceihmainak an tuah hna tiah theih a si. Thonghnih kul le li June hleihnih zongah Malaysia ram Kuala Pila pengkomh chungah phungninglo lut Myanmar rammi kul le li Malaysia Immigration Department nih an tlaihkhih hna tiah theihchih a si. Waimo peng um ICC sakhan pahnih cu KIA nih an lak chap. Kachin ramkulh Waimo peng Sanikhu khua um ICC ralhrang sakhan pahnih cu Kachin ralkap KIA hruaimi dohthlennak hriamtlai dangtip phu hna nih tonghnih kul le li June ni hleithum zanlei suimial la paruk tluk ah an kahdoh i an lak khawh tiah KIA thonglaknak hrampi nih a chim. Mansi peng zong ah rallam sialmi ICC ralhrang le Kachin ralkap Khiang Acre ah nithum chung pehtlai in kahdohnak a fak cang i June ni hleithum kahdohnak ah KIA nih ICC ralhrang tiang mawtaw pakhat an hrawhpiak khawh hna pinah ralhrang lei thimi an tam tiah theih si. Sani Khukhua um ICC ralhrang sakhan pahnih cu KIA nih an lak khawh chap i ICC ralhrang pawl cu an zam dih. Cun Mansi peng ah rallam cialmi ICC ralhrang pawl le Kiang acre ah nithum chung pehtlai in kahdohnak a fak cang i cun ni hleithum zanlei sang ah KIA nih ṭeng motor pakhat an hrawhpiak khawh hna pinah sac ralhrang lei thimi le hliampumi an tam ngai tiah KIA thawnglanghnak hrampi nih cun a chim. Tanseh ah ICC hriamngan in an kah hna caah ralhrang pali an thi. Sagaing ramthen Tanseh peng ICC ralhrang umhmun khuarnak cu hriamngan in an kah hna caah ralhrang pali an thi tiah civil armed force in tuanvo ngeitu pakhat nih a chim. Thonghnih kul le li June ni hlei khan zing suimilam pariat le sawmnga rukhruk ah Tanseh peng ah umhmun khuarmi ICC ralhrang rallam cu CAF le hriamtlai phu dang nih hriamngan in an kah hna tiah theih a si. ISIS ralhrang nih Chunṭawkung khua dothlannak hriamtlai ṭangṭi phu hna umnak hmun cu hriamngan hriamhme le drone in an kahdoh hna caah dothlannak hriamtlai phu hnu an pil tiah an langhter. Zarhni chung ah Yangon ramṭhen in tualchung mi hleikua tlaih an tong. Sawmhnih kul le li June ni khat in ni hleithum tiang zarhhnih chung lawng ah Yangon ramṭhen chungah tualchungmi hleikua cu IC Cyril Hrang nih an tlaih hna tiah ramkhel ruang thongtlami a bawmchantu hna phu APP nih an thanh. Tlaih a tongmi hna cu pa hleiruk le nu pali an dihlak minung pakul an si. Cu chungah minung hleikua cu Yangon ramṭhen tualchungmi an si i minung pakhat hi Eyawady ramṭhen tualchungmi a si tiah an langhter. APP nih cazin a lakmi ahcun sac ralhrang nih nawlngeihnak a lak thawk in kum thum leng caan chungah ramkhel kong aa pehtlaimi minung thongkul le zanga sungpuahnih an tlaih cang hna i cu chungah minung thongkua zakhat sawmkua riat cu kum caan sau thongthlak dingin bia an khiahpiak hna tiah ramkhel ruang thongtlami a bawmchantu hna phu APP nih an thanh. Laulung ah Pyusawṭhi umnak in PDF nih an kah meithal zunkhat le mawṭaw pakhat an lak, a zaammi pehzul in an kah hna caah panga an thi. Tenengtari ramṭhen Laulung peng ah Pyusawṭhi pawl umnak inn cu PDF nih luhhnawh in an kah caah meithal zunkhat le mawṭaw pakhat an lak. A zaammi pehzulh in an kah hna caah ralhrang panga an thi, tiah Langlong peng mipi ralkap chungin ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. Thonghni kul le li June ni hra thil suimilam pakhat tluk ah Langlong peng Cawlimo khua Pu Sawṭhi pawl umnak inn in a rak chuakmi ralhrang pawl cu Langlong peng Paka-Phah le Ṭhawei pengkong battalion pakhat nih tlaikhi an timh hna nain an zaam kho tiah theih si. Lusawṭhi pawl i hmuhtonnak in cu mipi ralkap nih luhhnawh in zohfelnak an tuah i mawṭaw pakhat, pistol pakhat le phone pahnih an lak tiah theihchih a si. Hmundang ah a zaammi lusawṭhi pawl cu mipi ralkap nih rak bawh in sniper he an kah hna caah lusawṭhi ralhrang pahnih an thi. Tlonghnih kul le li June ni hra zanlei suimilam pathum tluk ah lusawṭhi cheukhat Cawlimo khua in Ṭhawei khuapi lei ah ngatlaihnak tilawng he a zammi pawl cu mipi ralkap nih suimilam pahnih chung tluk an kah hna caah ralhrang pathum an thi tiah theih a si. Fangpeng Ṭhampinchangli khuabawipa an kah thah, Tlaitho ah sac outpost sakhan hriamngan in an kah, Hmun ramkulh Pangpeng Hlanpinchangli khuabawipa Ṭhiwin cu meithalpu minung pahnih nih an kah thah tiah tualchungmi hna nih an chim. Khonghni kul le li June ni hleili zing suimilam pakua le cheu tluk ah Pangpeng Hlanpinchangli khua um khuabawipa Ṭhiwin cu a umnak inn ah meithalpu pahnih nih luhhnawh in an kah thah i ton pahnih le tangka an lak tiah theih a si. ICC ralhrang kuttang rianṭuan khuabawipa Ṭhiwin hi takpum ah hliamtuar in a thi tiah an langhter chih.

Thailand ram ah sai pakhat nih voikhat hrin ah fa pahnih a hrin. Thailand thlanglei hmun ram ah ASEAN sai pakhat Century tiah min an sakmi nih voikhat hrin ah fa pahnih a hrin tiah Thailand ram thawngzamhnak cheukhat nih an langhter. Kum sawmthum le paruk tluk a si cangmi Century tiah min sakmi sai nu pakhat nih fa pakhat a hrin i zohkhenhtu hna nih thianhlimnak an tuah dih hnuah fadang pakhat a hrin ṭhan tiah fimhuamtu hna nih an langhter. A fale pahnih fimhuamtu le zohkhenhtu minung pakhat zong sainu nih a hliamh. Atu bantukin voikhat ah fa pahnih an nu le pa hrin hi a um tuk bal lomi a si tiah Thailand ram thawngzamhnak cheukhat nih cun an langhter.